COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah kan kuthiang te kan i ṭul lai? Kan i ṭul tikah a tlawmbik second pukul i ṭul ding si lai. Cun kan kut a cung ai tiin kan kut dong in kan siapi kan kut karlah cun kaa tiang hi ṭaw si lai tiin tiin thiang tein i tleuh ṭhan ding kan i tleuh dih in khan kan i ṭawl dih in khan towel a thiangmi silole tissue thiangmi in i hnawh ṭhan ding Hakha Nat nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha Nat nih thawng kan chim ding mi hna cu Timit dinti cu August thla chung ah tlamtling tein kan lim lai tiah Minister Pu Su Ṭhat nih a chim. Independent in kai chuh lai ka tei ahcun atu lio cozah rianṭuantu hna nakin lathnih in rian ka ṭuan khawh lai tiah Pu Thla Hre nih a chim. Cozah nih rian a ṭuanmi hi hmursinsi le tinakha thuh sawhsawh bantuk a si ka ti caah independent in kai chuh lai tiah Pi Iang Ṭial nih a chim. Kale ah Rawn Chin Post thawngzamh caah an chuah. Ṭawlchungthang ka rak chim lai. Timit dinti cu August thla chung ah tlamtling tein kan lim lai tiah Minister Pu Suthet nih a chim. Timit dinti kong he atu cu harnak tampi lakah sipin nih ṭuanvo kan lak cang i August thla chungah tlamtling tein kan lim cang lai tiah sipin le electric minister Pu Su Ṭhet nih a chim. Timit dinti kong he thonghnih hleili thonghnih hleinga kum ah budget hmuh a si cang i thonghnih hleiruk thonghnih hleisari ah damsak a si cang i Hakha kutchung dinti peknak an rak torrel cang. Atu lioah tangka 8.8 billion an hman i damsaknak he khuachung dinti hmuhnak he hman a si. Khuachung ah kalan singli a tlummi tiin an sak. Cun kalan singkhat tlum zong tiin an sak chih. Kalan singli tlum ah khan tithiang chuahnak an tuah chih i tithiang a chuah hnuah khan kalan singkhat tlum tiin ah khan a kal hnuah inn kip ah phawtzamh ding a si. Cu tikah Kalan Singli tlum tiin ah ti a phak khawh nakhnga dam le tiin karlak hi transformer pasarih kan bunh. Asanain a hlat tuk caah meini a tei tawn lo i transformer zong atu le tu a kang. Meihri hna a kang lengmang i atu hi meihri ṭhen ding le a dangdang a thar in kan remh cuahmah. Cun 2.9 billion diin khuachung ti phawtzamhnak kan tuah tikah group hleihnih in kan ṭhen i Hakha khuachung lawngah meng sawmli hrawng a si. A hlan ah a rak ṭuanmi KNLD le Muko Shwe nih khuachung pei an pek ning zong a hmaan lo. Design hmang tein an tuah lo tikah a buai tuk. Pei lamma pali peknak dingah lamma pahnih hna an pek. Cutikah duhning in ti zong a kal kho lo. An ṭuan cangmi hmanh zarhkhat ah ni hnih lawng ti an hmu kho. Hi company zong Chin ramkulh cozah nih dantat dingin kan timhlamh cuahmah i anmah zong nih a harnak phunphun an chim ve tiah Minister Pu Su Htet nih a chim. Hi kong hi Pi Hrang Suh cozah sinah siseh, Ramkulh cozah sinah siseh, media sinah siseh atu le tu kan chim lengmangmi a si. Atu hi Chin ramkulh cozah nih tangka a thlak i a thar bak in kan tuah cuahmah. August thla chungah kan lim lai. Sangthan in ti kan pek lai. A hlan ah zarkhat ah ni hnih lawng ti an hmuh tawnmi kha zarkhat ah ni thum deuh, nili deuh tiin an hmuh khawh nakhnga kan tawlrel lai. Atu hi Hakha khuachung ah a hlannak in minung kan tam ti kan hmanning zong aa dang tuk. Asinain atu hi sipin nih ṭuanvo lak in a si khawh chung in kan tawlrel i August thla chung ah cun kan lim hrimhrim lai tiah a chim chap. Ni Hlawn Sung ka si. Independent in kaa cuh lai. Ka tei ahcun atu lio cozah rianṭuantu hna nakin let hnih rian ka ṭuan khawh lai tiah Pu Thla Hlwe nih a chim. Thawhni kum kul November thla na riat thimnak ah Hakha Pyine number one hmun ah independent in kaa cuh lai atu lio kan cozah rianṭuantu hna nakin a let hnih bak in rian ka ṭuan khawh lai tiah Pu Thla Hlwe nih July thla na sawmthum ni khat ah a chim. Teinak ka hmuh hrimhrim lai a ruang cu kei cu zei party hrambun hmanh ka si lo party kip mi zapi me in ka tei lai cun keimah le ka chungkhar caah samfatia zong ka ruahmi a um lo rami caah rian biatak tein ṭuan hi a ka her tuk i ka thinlung ah a kha in a khet cun teinak ka hmuh ahcun rian ah hmuhton tampi ka ngeih cang caah atu lio cozah rianṭuantu kan pale hna nakin a let hnih in rian ka ṭuan khawh hrimhrim lai tiah Pu Thla Hre nih The Hakha Post ah chim. Nangmah he aa zuam dingmi NLD an si ah CNLD le USDP an si zongah na tei hna lai maw? Zeitluk in dah naa zumh ti kan halmi cu ka tei hrimhrim ko hna lai. Zeicahtiah kei cu zei party hmanh ka si lai lo caah mizapi nih ka hnu in an ka dirhpi ko lai. Cun kei cu dohmi party ka si lo i party dohtu zong ka si lo. Asinain democracy lamthluan ah ka dohmi hna cu Sifak santlai lo zeirel lomi a ummi hruaitu ka doh hna lai. Thil ṭha lo kha a ṭha ko ti chim a hmangmi ka doh hna lai. Miphun le ram a daw lomi hruaitu ka doh hna lai i teinak ka hmuh ko lai tiah a chim chap. Pu Thar He cu Sipin rian ah kum sawmthum le kum kua leng rian a rak ṭuan cangmi a si i Chin ramkulh Sipin Director zong caan saupi a ṭuan hnu ah Thonghni hleires August thla ah caantling in pengsan a laimi a si. Thonghni kum kul le bumber thla ni ret thimnak ah Pine number one mi hmun ah independent in aa cuh lai. Anih hi mizapi nih riantuan a zuam, a thiam fawn an ti tawnmi a si. Cun media a uarmi a si tikah The Hakha Post, News Makar zong a rak si balmi a si tiah kan theih. COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah mask ningcang tein kan i tet lai timi kha kan rak langhter lai. A si bik ah mask kan i tet hlan ah hand in kan kut thiang tein kan i ṭawl lai. Kan i ṭawl dih in mask kha a hri tein kan tlaih lai i a colour ai theh deuhnak kha a lenglei ah kan chiah lai. Cun ka zawhahnak kha a cunglei kan chiah lai i Cun ka zan ah khan ka zawnte kha kut in tongh lo ding si lai. Cun kan i phoih tikah khan ka zaohri ti lawng khan kan tongh lai i minthurpung ah khan kan hlonh lai i mask kan i tat tiin khan kan kut kha thiangte kan i ṭawl ṭhan lai. Cozah nih rian a ṭuanmi hi Morsensi le Tinakha thuh sawsawh bantuk a si ka ti caah independent in kaa cuh lai tiah Pi Iang Ṭial nih a chim. Thawnghi kum kul November thla na riat thimnak ah independent in cuh aa timmi Pi Iang Ṭial nih cozah rianṭuannak hi cikhat aa dawhnak men Morsensi le Tinakha thuh bantuk menmen a si caan sau a nguh ding an si lo tiah July thla na sawmthum na khat ah a chim. Tutan thimnak ah hin zakhat ah zakhat in teinak ka hmuh hrimhrim lai. A ruang cu kei hi Santhang peng minung nih ka hnule in an ka dirpi. Thonghnih hlei nga kum ah khen an ka fial cang nain Kawlram ah kum sawmthum renglo ka tlau cang i thil sining ka hngal lo ka ti hna. Tukum hi Santhang region pasarih chung in Sakta khua ah minung an kan thim. Thingrilh in an kan rilh i minung pathum kan tang. Pakhat cu aa let. Kei hi an LD in kaa tim nain isi nih an ka fehter lo. Sung cu a phung a si ko ka ti asinain Santhang upa hna nih nangmah tal independent in naa cu a hau ko kan i dirpi ko lai an ka ti. Cun mino zong nih an ka dirpi cucaah teinak ka hmuh lai tiah Pi Iang Ṭial nih The Hakha Post ah a chim. Hi kong ah Pi Iang Ṭial nih a chim rihmi cu teinak ka hmuh ahcun Ka mino hna hi zu nih a hrawh tuk hna ramdang caah cun nuclear bomb hna hi ṭihnung a si nain kannih chimmi caah cun zu ṭhalo hi a si cucaah zu ṭhami lawng zuar a din zong ah a catawk ti bantuk khi biapi in kaa hmaithlak lai a ruang cu mino tete zu in a thimi an tam tuk cang cun thinlung lei le khuaruahnak lei ah a derthawm cangmi hna cawnpiaknak zong biatak tein ngeih kaa tim cun cawnnak kong ah kan fale hi degree va lak sawsawh si loin Thiamnak taktak a um khawh nakhnga biatak tein chimrel kaa zuam lai. Cun ramkomh cozah nih budgets tam tuk a kan pekmi hi rian kan ṭuan tikah caan saupi nguh ding in an ṭuan lo. Cikhat caah dawhnak, hmuasansi le tanakha thuh bantuk menmen in an ṭuanmi zong ka doh lai. Budgets zong hi i tlukruang tein pengtlang kip ah an herh ning an milu zat le herh zat tuakthiam in ṭhenphawt ding zong kaa zuam lai tiah The Hakha Post ah Pi Iang Ṭial nih a chim. Kale ah Runchim Post thawngzamh ca an chuah. Kale ah thawngzamh ca a thar Runchim Post cu July thla kulang ah ni thawk in an chuah cang tiah kan theih. Runchim Post thawngzamh ca tawlreltu hna cu Pu Vam Bawi Lian, Rev. Za He Ling, Pu Tum Bik le Lai upa cheukhat hna an si tiah kan theih. Kan tuak tikah kan sia a ram lo. Ka le le ka baw peng hnih chung ah hin Laimi minung thong hnih hrawng kan um. Chin kan unau Falam, Tadim le Mazo miphun nih cun an ngeih dih. Kanmah lawng hi a ngei lomi kan si. Cucaah ngei ve kan herh kan ti i kan chuahnak a si tiah Chief Editor Pu Van Bawi Lian hi The Hakha Post ah a chim. Ṭuanchim post chuahmi hi zarkhat ah vuihnih A4 tlap khat in chuah kan timh. July thla kulang ah khan manlo in vikhat kan chuah cang. A man cu thawnghnih kan ti. Vuihnih kan chuah khawh lo i vikhat lawng a si caah kan niam deuh ṭhan lai. A miak hmuh kan i tim lo. Laimi ka le, ka baw ummi nih Lai caholh in thawngthar rel ve hna seh. Kan ca kan Laica leng ve seh kan tinak a si tiah a chimchap. Hi kong he pehtlai in Kalay-Kabaw penghnih chungah thawngzamh ca an phawt tawnmi Chin Times CFB nih an rak tuah tawnmi le Chinland Post thawngzamh ca hna nih an chuah ti lo caah The Hakha Post thawngzamh ca lawng phawt a si cang. Cun a si khawh chung tein inn chungah um ding, a leng kan chuah tik zongah mask i ṭet ding, mibu hrial ding, cun pakhat le pakhat kan i chawnhbiak tik zongah kut tlaih lo ding, cun thil kan cawk tik zongah khan peruk hlat in um ding, a leng in kan rak ṭin tik zongah kan kut thiang tein i ṭawl ṭhan ding.